E Ing Minista, koe foʻi ka kata o ia tau piha koe foʻi wha unga ia pule anga, koe ofisa ko pule wha wahe, wha hofonga, moe pule anga, koe tari ui moe hokohoko i ke kakai fonua. Whainga maria ula ki te uange e pema e a ki e wha hofonga, ke nei whakahoko atu i tau hokohoko. Mahalo Soni kore pe ke u whakapapa pe ki he ngai tunga kotoa pe ko wha ta whakatapua. Kai a Tākemotuāni te whakahoko atu a he polokalama pea mō e kau tangata me i mua mua, Samuela Whanga, kai o Maaki Meta. Oku huinga foki e mau heni, he koe Timi eni, ae Kakai, oku nau ngau e whakataha ki hono langa e nau ngahi fie mauu. Koe, koe taimu koe oku leare atu ai ki, ki mua mua, oku, oku omai e nau ngahi fie mauu.

Pe aku ia i moe nau whawhawhonga, pe aku ia i moe pure a nga. Pe a koe fo'i whaunga ko ia koe whaunga malohi, ko hono whaka, whakakatoa ke mau tari ui ki he whamau. Ae kakai oe wahenga pe koe kakai oe, oe constituency o Hapai Tatoru. Ka teu ki i nga tahe, kai o ange mua ki he, ki he ongo tangatani, soni, ke na hoko atu e, ae tala noa,

Samuel. Kore peke u ko nga kau me mua e whakatapu ko Ocean whai, hai pea ki laulawe atu. Ko e ora ai ni oe he mea akina e whai whakataha pea mo e whapwhongai he ni wha me angi he ai whawhareharea. Pea naku rere mai au ia i he whinga whai to whasino, whinga mo ui pea mo whasiosio pea ngai whainga marie ma e kainga. Pea whawhetai naku whetutaki pea mo e whapwhonga.

I whaunga e taha ai he kai i te rawe higa ika tuku peke ni toki whakakato atu pe i whaunga nga wai he palau. Pea koe hoko te uki rawe atu ai ke ai koe ngahi maunga mo wini te rawe ke ua koe kau la la nga whia mau hano oku oku ki si si anga hano totongi ni ai tupu ko inga ke toko ni whakaiwi ai kau la la nga ko ike he koe mau anga mo uia ta whia mau hawhare koloa. Ke tokoniki he mawe koroa ma ma ai ka kai. Ko nga awe ko ni ko nga awe be mai ka kai. Kaha ko tou tai. He mawe he ka u tou tai a waka tou tai ai nu fa tua ki mai ko ni me he va tou tai. Mi sin ta poroka e ko nga ko he mau bu viviri ta hene kau tou tai. O ku mau be poroka e tai mini mi tonga. Kau he mau ke mau be ai poroka i motu tokoni la.

Ui ai me ngai whea mau iwi re ta ta ko malawa be agi hanga he pure anga o fo tu tu i he konga re re i ko ini ke malawa be ia o lava i he konga ko ini. Hange koe ha? Hange koe ni koe whare ko roa ai ni kua tu i pere ha ke me e na kua ngo i re re i he re ti o pe a ngo i ma whana o roto ai ofa koe ni ai pure anga i he kakai ta koe kakai

Koe koe tau whiha ni koe hai wholo ho hoko koe koe puri whawai. Koe taimi ni koe tau hiva ai koe tau e ono na ku hoko hoko ai tau tolu na ku laki hu mai roto e to au ye. Ake pe whaka ne nai te taimi ni fu vave au pito koe whakahu mai ngai whie ma u koe ha ha o vakai ki he taimi i he i he ngai whie ma ku mo whau mo whamatala whie whie koe ni.

Nē tātou pea e Officer Cole o Purawhāwai. Ko tātou nei mea te ao. E uhinga kou mauiwi ai, e ao kou atamai i ai ki o ua tokomowhia mauwawe, tē tātou whai moni koe nei. He ao kou ika ai, kei ai ha whaahinga whie mau kākā ia e paremia.

Na ku huinga atu ki au, Mo mai pe mo tala mai ho mo whe mau wiwiri koe sie mau te ae kere kere. Sa ina ku angare wa oa te whi whakaukau koe ni. Koe sie mau ha palau. Na ilo rei pe vosa te kei ki ha oa minista. Na e ha ui aku me palau ki alo ku me nu sila ko tala whakaheka ki palau me vai ni ave o whai ake nga ue ko ia. O te tau wha ai mea lo loa.

Na wheka mai Palau, o hau me ti solo mea ko to koe mi pangai hau, tukuhi foi ki waka koe a motuanga o wha, aia koe lafa la wha. Tukuhi foki ai Palau, alo e Palau fei mo whai nga ue i he wiki kaha upe. Koe poinia a aku. Koe tatari koe ke whakatau ha tau Palau me Nu Sila pe ko whe te uta la tu me si.

Whēwhē, Okay, moe tāu whakaaro kia nau tāna, kia nau ki Seni ki whakawike. Whēwhē, Ka oa toa whai ua mano ke whakaiwia. Mea kei tō kōrero au ke whawhongā. Whēwhē, Ke mono mai koe ha mua mano me ho constituency whani. Mārie? Mārie. Arā te whai whā mano ia, we ka hau pē.

Toki hau me Powhisa Koroa, ka koe tū pereha kē? Nā, ne whaia tū tūruka, koe uhi ko ono kāinga. Sorry, koe uhi ngau ki tā noa tū, ko wei ku kāinga. Oku, oku ma lava e ngahi wheinga ko eni, koe uhi, koe uku lava, o tari ui ki ho mou whie ma u, koe hanga hei paremia o tū tū uni mai ke te au, ke u whai e mea kotoa pē oku mou

Ānei i momoa e tau ki Wharekoroa mō ki Wari i a Te Maa. Hangaia oa te tau sōpingi, oa tu me tau palau, oa tu ma tau fo iwa mano, mai mi sia koe teke i loe he whawhunga, mai koe ki iwa mano, sia ki he whakawhawha. Maro, maro. Sia ki ai. Maro, maro. Mo sia ki he whave. Koe sie ma u ke tuk ho tau atamai mo tau lau marie ki he sie ma oe kakai. He koe a ngae oe mauhanga teke

Kei tau te lava o Lakange ki mua. Hei koe Palaowi, koe me ia o Whemau, kei Whairewa ia. Hei a koe staa au ki Whoa, Palau ho mo ngoue kotoa he mahi he wikeni. Koe ku osi e whare alea uka au ko alo atu koe hau ia e Palau ia ki Nomuka. Hei o hau ai pa moe whakauri, pa moe engineer, koe whakauri u engineer pe ia. Ka koutou koe kii waka e taoang pea ki he minisa ake e mea atu ia mea atu ia ke TPM a ka koutou koe koe anga ia ae unu ae ngawe koe koe mea foki taha he minisa na nau whemau foki nau wafu me kau ia he he mea ia ki mua priority ia i e palau

me i pangai, me i nuku alofa pangai vavao. Too a te Palapalema, koe ka koe winga koe me i o fie mao he ka inga, ke ai ha waf. Pea kou tui koe, koe, koe mea fie mai no mo ka. Ka koe funky, funky motu. He he whakafunga kau toko nea te.

Usa ke nounou. Ka nowhe u wakahe he tou tai. Lawa nga ako tou tai. Lawa nga ako whakahifoi ai u ta. Alu atu me kau pasese. Hu foki mai. Koe tau ui nga foki e ni e kau whawhonga. Koe kau tama ma u mea koe i he motu o kei pe nau ta ta waka. Lele pe mu tou mo waka koe te wesia mu tou. Koe tau tala noa foki e ni i o kei si a nau waka.

Hoko! Ko e whotutuko ke ai koe ke ai whenga i ha waka ke hangi ko Lang fo ou. Hoi. Ko i me ai e ke tau whenga i ke maho ki Pacheti ke hoko atu ki ai. Mahalo koe fo i Palania na hoko ha mahina e ono me he ni pe mahina e walu. Sio ke lere ure i ni kotoa. Lere Palani loloa.

Pea toho I will tuku i i no moka he haoni pe Sio ke koe kuinga ke ke tau ki four ka si Koe mea ko ha ke pere mia Fu ulahi e tala noa lo loa Kai kai si mo ai ha mea he ahoni Koe anga pe ki toko ni atu. Malo ki to ik minista ka uha fo koe tau taimi kum whakamahawhana e tau tala noa pera pau pehe e tano koe ki hek momoa. Ko tu pe malo mista wai whaketau rea u pehe koe. Nofo pea e tonga rahi nei fia fo laua kai kite no e mot ko eua. Pea kou tu ko tau tano hau ko ki hanga koe tau move koe ki eua o awhiki ai e ngai to koni koni. Tau ka mata pei no muka. Ka ko nga koe tau ka ko nga koe tau taimi. Ka ko marie ka ko marie. E marie marie. Ka ko nga fo koe tau taimi ko kore ki a. Ko nga koe tau taimi ko kore ki a ka me ta takai whakaos mai. Taki i, taki me te taha me pēnei te ako ngā katoa. Mm. Mālo mua e, te maha taim. Oku hangi koe tau tala noa koe ke wafu, koe mea mo oni. Koe mea ea, oku plahi ai, ai tuai e, e waka, lalai. Ai purupaki, o tua ngā awha. Hena ua ngoki no muka, mi, mi lava pe hoa tolu pe wha. No nofo, ihe, koe tuai, koe unga, koe whanki waka. Koe uraki e, lavi ai koe wafu.

Oku whai e manga au e, pea hang e lagu a Vosa, whai ne homu e ka, pea ku whai ma homu e ka. Ari. Malo, malo aku mate. Samera? Ko ke ke la he mate, ma whenga ma re koni ke tau tala no hai. Ko e ngai whai misi, ko e nina fu o loa no whakatoka pe uru, ko nake pe ke lawa whakahoko. Tako ku taimi pe mea ka atoa. Na ko te whakapae pea ku rere ma rere mai koe ni te ma whai whenga atu mi stake tau ta noa ke to a te ngai whenga ta ku ia pe lava whaha mai no pena whai nga ui ki ai he ko palo pale mau pe ni ko tau ka pate tau ta noa to o tuku ke to ki whaha whaha kore to koni pa ko mai ko to koni whai ki savea whai ki savea ka to

Whakataka mai Mister mei te ki ane nai o whe kau aki pea mo e for so ai ko palasio ko e mua mua i he i he tau unu koe ni pea koutou ko si whai mo e mo e whakataha e koe osikani te mau whakataha ki ki ui ke kaha u ki ki hapai ki pangai ke sio ke ngai fungi i mau lalo ma te whanga ko ai au ku e e e lave ai pea mo e mo e mea koe a a

I Minister apa anga. Oku i ai e Peltie e hiva. I pure anga mei he fie maua takai oku fahu ange ki ai. He pakotoi koe kua mea ia kou kou kou fie fie au pito ai. He kou kou kou ma mata tonu hoku mata he koe patseti koe ki mua nei peni. Koe ne ui pe patset koe potunga ngo we. Ulua ki pe koe wahe, ua pe koe me alele, tolu pe koe whakata, fa pe koe folau. Koe, koe, koe, a, koe pure anga koe ni, a, koe taue ni, fofua taue ni, ko usi o matapa u whanongo ai, mi sa pa koe mea u whawhiwhia, ue a manaki lele ia ke ngai whi ma o atu. Ka koutu koe mea e ko, ko whiwhia i au. Neo ngau sisi e tai ni sa ni, ka kouwha malo atu. Malo, e Krista, whakasumai tau. Well that's fine, what's that, ko, ko, ko, ma moni ia. Kei tō whawhatai me nea ko o my priority me wharearea, me ngai community plan, me ngai sector plan, o, o my ia ko whia ma ko tae ka kai o whahau ko priority e pureanga, moni. Ko ia. Ka ko tō kanga ke whaunga e Paremia. Ko tō kanga me Paremia ke whaunga lolotonga ke whi mo furihi. Te whakatata aki eni. Ko ta wanga fo ke mea motoa. Seke whi whaunga ko eni. Ka iai ha palau e taha e lawa ke o mai o atu ke palau e mea kotokoto a pei no muka, mea e ka kai ke to, mea e tautou ke palau, to e tute, to e CT, aloa te whakauri, whai nga au ko ia. Au atu mai waka, koe ne os pe ia, whaka heka palau alu ki mango, alu ki fonoi, hoko atu ki whee, Ko Karanga te mea fou nga. Sa tau la ni e na rei a koe ma la. I kai ka ko ka wina na hau pera la no kore mea te tau ka ko uhi ngai fou nga. Sa ka ne osi pe ia, osi a mo mua, tau ho ala te tau la ni. Mo ne ne kau ta ma i i ke mate lulunga. Ai ko tau te tu ko ia, sa ka uhi nga. Tonu palau ke rere foi sifi e ua ai moha no mama me koe e tu u o mohe lere ho e walu o ska lere ho e walu tok mohe koutou ka ngau ke me u ha me pere me fou nga riri we fou nga koe ui ka lava ke lava e tau nga we o alu ki mua malo koe me na ui nga toai na koha ngau ki furi hat ho mo fa kau kau ai pe palau ka ua fa kau kau ta we taha.

E nima ma lohi rewa e nima waiwai. Pea he mau e nau mo ui e lahi rewa e mea potiki toa he koe ika no mi kai o me whewha tau aki. Te u foki au ke whakawae, ke puke ko toa mea kakai, aia koe toko lahi taha, koe nima waiwai. Kai whakaiwia ak nau tolu i he palau, kai furi he founga, ai ke wawe wawe, koe tutu uni ai Premier. Aloha, Ag Minister, pea.

He kapa he keke to kanga e kina ai whe ma upi viri koe ai kakai mana toi ko motor o kupore ko tau whiri hoko tau e su ki tua ka koe to kanga e kina ko he pure anga ai whe ma upi viri koe pe mei he kakai whawho mai e whawho fonga ki he pure anga o pau ke whae to kanga ke koe me e kui ke tari ui he kapa e mote tari ui e hanga pe whawho ngai wha i koe

o mea.